Üç ýarym motoryň oýny başga diýip ýöne ýere aýdylanok. Ofisialno çybyn sezonam açyldy diýip yglan edýän. Indi çybyndan doly. Essalowmaleýkum oglanlar gyzlar gowmy ýagdaýlaňyz janyňyz sagmy okap işläp ýörsüňiz sagman armaňda biziň ýurdumyzdaky adamlar komfortnoja şumy izolýasiýasy gowy owadanja beýigräk, zapçasty bolmyany arzan bahasam bolmyany bir elýeter maşyn gözlände şu arkamyzdaky maşyny alýarlar. Tanyş boluň, Lexus RX üç ýüz elli.

Näme üçin imynda Lexus RX üç ýüz elli almaly? Krossower gözläp ýören adama. Birinjisi, komfordy. Zapçasti bar, ussalarymyz oňaryp bilýär, bolymeni normalny amatlyrak zapçasti alyp bolýar. Näme üçin bolymeni diýýän, häzir GNS-iň ýekeje kolodkajygyny aljak boluň. Optimus kolodkalarymyz bolanok da GNS-e zakaz etsek zawoda çykaryp bererler. Kstati şony etmeli. Gowy pikir. Lýuboý zapçasty bar, oňaryp bolýar i esasy zadam likwidnyý. Biziň ýurdumyzda satyp bolýar, şu maşyny alýaňyz-a, diýeli, otuz müň alsaňyz, ertir ýigrimi dokuza haçan by satýaňyz. Otuz, otuz bire-de satyp bolýan wagty bar. Her hilik-de söwda nesibe. Biziň halkymyz üçin şu zatlar gaty wajyp-da, ussasynyň bolmagy, ýaňky zapçastlarynyň bolmaýan elýeter bolmagy, eýleki konkurentlerine garanyňyzda. Bu maşynymyz biziň Haýlandyryň Has komfortny wariant diýsek ýalňyşmaýandyr. Haýlandyryň şu maşyndan ýekeje gowy zady bar, ýekeje gowy zady. O-da ýedi adamlyk bolmaly. Bu ýedi adamlyk däl. Bu bäş adam. Ýöne RX-iň longy bar. Şulaň longam bardyr, çaly uzyn gelýär. Ana ol ýedi adamlyk, ýöne yzy Haýlandyrdan serowno dar. Ol iki adamjyk oturmala, otag diňe çagalary ýerleşdiräýmeli. Haýlandyryňkam dar bolmasa, ýöne RX longyňky hasam dar. Şuň ýalyjyk dary. Şeýdip oturmaly-la otagda. Bu maşyny biz Amerikadan sargap aldyk. Amerikadan alsaň has arzanrak düşýär, ýöne dany moment ýollaryň problemasy üçin gymmat gelip otyr. Şu ýerde logistika kompaniýalary öz nägileligimi bildireýin, hemmesini absolýutno, hemmesini, ýagmy nebet ýol puly gymmatlatdylar. Bir müň ýedi ýüz dollarlyk ýol puly Üç müň ýedi ýüz, dört müň, bäş müň berenlerem bar dary. Karoç şoň ýala gymmatrak bolýar opşam ýol kireýler. Nesip bolsa o hakda aýratyn wideo ederis. Arkamdaky duran maşyn Lexus RX-iň dördünji pokoleniýasyna degişli bolýar. Muň bäşinjisem bar. Bäşinjisi ussada dur. Basym nesip bolsa bu maşyny bäşinji pokoleniýa bilen deňeşdireris. Haýsy has owadan, haýsy has gowy ýörýär. Näme üçin ony deňeşdirýäs? Sebäbi täze pokoleniýamyz biziň iki dört turbo motor gelýär. Munymyz bolsa bilşiňiz ýaly üç ýarym atmosferni prostoý motor. Üç ýarym atmosferni prostoý motoryň ömri uzak bolýandyr turbo motordan. Şondan hem köpüsi imенно şu modeli alýar dany moment. Bunymyz biziň on ýedinji ýyldan başlaýar indi on altam bar on alty on ýedi on sekiz on dokuz ýigrimi ýigrimi bir ýigrimi iki Ýigrimi üçem uje aýagy ýigrimi dört modele geçip gitdi. Bäşinji pokoleniýa. RX bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylda başlaýar taryhy bolan. Togsan ýedinji ýylda başda üç ýüzlik çykdy. Soň üç ýüz otuzy çykdy. Ondan soň üç ýüz otuzyň restoýlingi çykdy. Üç ýarym motora geçdiler. Soň iki müň on model çykdy. Ondan soň iki müň on modeliň restoýlingi on bäşdi. X morda diýendir. Şol bir zatda restoýlingi-de. Bu maşynyň öňem bir obzoryny etdim men size. Highlander bilen deňeşdiripdim, ýadyňyza düşýärmi? Bu gezek has bir podrobny aýdyp berjek. Näme üçin bu maşyny men uje bir hepdeden bäri sürüp ýörün. Bir hepdeden bäri günde şu maşyny sürýän. Dogrusy bar-a, üç ýarym motory küýsäp gidäýipdirin, o iki dört dutini sürüp ýörün. Dawno bu üç ýarymyň emosiýasy ýatdan çykyp gitdi. Basýaň-a, hakykatdan hem ýörýär. Gaty gowy ýörýär. Ýöne serediň, iki dört turbomotor bilen men şuny deňeşdirip görjek. Nolan ýüzüni ähli gapdallaýyn imini şu maşyn bilen deňeşdirip görjek nesip bolsa iki dört gelýändir indiki wideomyz şu maşyn şu maşyn bilen täze pokoleniýasyny deňeşdireris ikisinäm şeýdip goýarys nesip bolsa karoçe kontent kän şoň üçin laýk goýuň kommentariý ýazyň agza bolmadyklaram agza boluň biziň oglanlarymyz krossower almak islese indi beýigräk zat asobinno oba ýerde ýaşaýanlar has gowy görýär almak islän wagty gön iki maşyn göz öňüne durýada iň birinji wybry haýlandyr. we RX. Şu wideodan soň hasam beter RX halarsyňyz. Men Highlander-da Aşgabada gitdim awtobanda. Şumoizolýasiýasy gaty pes. XL-e degmäm ýeňiljek bolmasa. Ýeňiljek degim men satdym ony. Gül ýalak Radnoýa gitdim Aşgabada basyp awtobanda. Şumoizolýasiýa gaty pes ses içine eşdilip otyr. Haýlandyr sürýänler bilýändir, şony şo meselesi bar. Haýlandyrda şo mesele bar. A bärde ol ýok. Muň has şumoizolýasiýasy gowy, ýol tutujylygy gowy, çala ýumşak, ýöne muň amortisatory haýlandyryňkydan gymmat ekeni. Ol ony baryp angardan aljak bolýan o. Haýlandyryňky wapşe başga baha, muňky Paçti iki esse ýaly gymmat dara. Düşündiňizmi? Ana, käbir zady haýlandyrdan gymmatdyr. Fara, bamper, detal uram haýlandyrdan gymmat. Şoň üçin hem bizde has haýlandyr köp adam alýar. Bu bu maşynam alýan kän. Bu maşynam gaty populýar. Ýöne edil haýlandyr ýaly däl. Haýlandyry has köp adam alýar. Sebäbi haýlandyr bu maşynyň has bir budjetny wariandy, arzan wariandy diýip düşündiräýin. Düşündiňizmi? RX-iň asly komfordam, ýol tutujylygam, ýöreýşem haýlandyrdyryn gowudyr. Bir ýarym sekunt ýaly noldan ýüze çenli bu maşyn has çalt çykýar. Ine şeýleräk paçti iki ton agramy bar, üç ýarym motor oglanlar, paçti üç ýüz at güýç bar şu maşynda. Paçti üç ýüz at güýç. Indi wneşni widine serediň. Wneşni wid näl göwnüňizi ýarýam. Şi günlerden bizar bolarsyň indi. Mordasa ders kimiň. Hä? Aýdaýyň. Şu maşyn başda çykanda iki müň ýigrimi birdi-dä, ýigrimi, ýigrimi bir. Karantindan ýaňy soňrak wagtlar, ýa karantin başlan wagtlary-ow, menem maşynlar bilen polny gyzyklanyp başladym. Wapşe, kiçilikden maşyn, maşynlar hakda gyzyklanylýardy-da, ýöne has bir içine girip, wideolar zat çar, düşüşdirip, zat edip başlaýan wagtymda, şonda şu RX barada okapdym, ýadyma düşýär, şu RX-i görüpdim, beh, ýaman öňi uly-laý birhili, oblitsowka, indi-ä gözüme öwrenişip gitdi, Ýöne öňi birhili ullakan balygyň agzy ýalylaý, lakgaň agzy ýalaklaý diýip şoň ýaly pikir etýädim-de, soň şu trend boldy. Öňki şu obliçowka has uly bolmak, BMW-de ulaldyp başlady. Wobşem, eýle kompaniýalaram öňüni ulalypdy şuň ýaly obliçowkanyň. Öň ýadyňyza düşýän bolsa, muň ýaly uly ýokdy. Trendi başda başlanyň biri bu maşynyň nadýožnylygy barada hiç zat aýdyp oturmak gerek däl. Bu maşyna reklama-da gerek däl. Toyota nähili gowy bolsa, bu-da ondan has gowy. Sebäbi Lexus Toyota kompaniýasynyň lýuksly maşyny. Ýagny şu maşynyň köp zapçästi açjagyňda Toyota ýazgy dur, Toyota Lexus ýazgy durýar. Näme üçin? Bu maşynam Toyota kompaniýa degişli. Toyota nadýožny diýýäňiz-ä. Hasam gowy. Düşdüňizmi? Şondan bahasy birazjyk gymmadrak. Edil häzir deňeşdirseň, otuz müň dollara şu wagt rodnoý ak, edil şu günki günde on sekizinji maý. Hem baýramçylykdyr bu gün, şondan köneçik açar gelin. On sekizinji maý iki müň ýigrimi altynjy ýyl. Bilemok, bu wideony siz haçan görüp otyrsyňyz? Kommentariýada belläň. On sekizinji maý iki müň ýigrimi altynjy ýylda şu maşynyň bahasy otuz müň dollar. Ortaça otuz müň dollar. Bazarymyzda ýigrimi bäşden otuz aralygynda. Edil şoň ýaly haýlandyrylan XL-siniň bahasam ýigrimi bäş-otuz müň dollar aralygynda. Radnoýak degim ýeňilräk satlyk, kime gezek bolsa aşakda men nomer goýjak oglanlar, arkaýyn jaňlaşyň, üstünde galan zat düşünişeris, obmen kredit ýagdaýlarynam hödürläberiň. Şu wagtky bakalarda haýlandyr bilen deňem daža. Bizde adamlar has köp haýlandyr alýar Eriksdan. Şo sebäpdenem haýlandyryň bakasy has ýokarydyr. Mundan şu wagt Dut Km, Dut Awalon alýan adam gaty kän ýigrimi bir Km-den. Şonuň üçinem Dut Km, Dut Awalonyň bakasy has ýokary. Bolmasa ýigrimi bir Km-i hiç hili ýagdaýda Dut Awalon, Dut Km-den erbet zady ýok-da. Gaty gowy gaýtam. Meň özüm-ä liçno Maşyn almaly bolsam, elimde-de on bäş müň dollar bolsa, duty kemra derek, ýigrimi bir kemra aljak. Prostoý bolsa-da ýigrimi bir kemra aljak. Müň etse gowy, ussa barmaýaň näçe wagtlap. Indi şu ýerde Toyota kompaniýasynyň kaçestwasy hakda. TikTokda görýän korobkaçy oglanlar bar, motorist oglanlar bar. Land üç ýüzüň motory durupdyr. Ine, bardyr motor, çalyşýas, ýa çalyşýas diýip TikTok goýupdyr. Haýran galdym, waý, çynmyka, ýalanmyka? Ondan soň Ýene bir oglanyň birine gördüm. Haýlandyr, ýigrimi bir haýlandan korobkasy durupdyr. O meň dut kemrime ýigrimi ýyl boldy-a, o duranok. Nädip bul durýa diýende. Oglanlar, Toyota kompaniýasynyň kaçistosyna soňky döwür näme boldy? Kim bilýän bolsa kommentarida belläň. Edil Lexus-da-da çykýamy, çykanok bilemok. Edil meň özümde-ä bolmady oň ýaly zat. Hudaýa şükür, bolmawersin. Ýöne şoňa korobkasy duran, motor duran täze haýlandyrlar zatlar bar. Şoňa haýran galdym. Näme üçin? Toyota kompaniýasy öňki kaçtasyny indi edenok. Kim bilýär? Kommentarýada belläň ýa meň göwnümem şol. Ýene şu ýerde bir bellijek edeýin. Instagramda, TikTokda ýazýan oglanlar bar, Agam näme üçin Toyota Lexus öwegiňok? Hytaý maşyny öwýäň ýa Kia Hyundai öwýäň diýip. Bu maşynlary öwmek gerek däl indi. Bu maşynyň reklamasy ýetik, reklama gerek däl bulara. Men indi awtobloger hökmünde size Toyotadan başgada maşynlar bar, ana hytaý maşynam eýle ekeni, kia-da beýle ekeni, hundaýam eýle ekeni diýip tanyşdyrmak. Bu maşynlary uže tanyşdyrmak gerek däl size, sebäbi siziň özüňiz menden gowy bilýäňiz bu maşyny, bu maşynyň ýagdaýyna menden gowy düşünýäňiz. Kia hundaý az, ýagny hytaý maşynlary az, indi era ugrady, i men alýan, sürüp görýän, aýdyp berýän, düşdüňizmi? Ana şeýleräkdir. Men Toyota bilen Lexus hiç wagt döwýän däldirin. Toyotany käwagt zat edýän, ýöne Lexusa wapşe hiç wagt hiç zat diýen däldirin. Meň özüm Lexusyň fanady. Näme üçin men Lexusyň fanady? Ýaňky başdaky aýdan zatlam. Zapçaşty bar, lýuboý ussa oňaryp bilýär, kellagyrsy ýok. BMW-nam gowy görýän, BMW Mercedes-am gowy görýän, hasam BMW-ny gowy görýän, ýöne. Kelle arsyndan gorkýan oglanlar. Çek ýanyp başlasa, onsy atgaýlasa, munsy kime, kime ýüz tutmaly, nirik barmaly? Walodýa jaň et, Ismaýyla jaň et, Zawura jaň et. Ýöne şoň ýalak-da, barmaly, haýyşt etmeli, ýalbarmaly, garaşmaly, o-da üç günden gel, dört günden gel, men Awaza-da. Şoň ýalak situasiýalar bolýar-da, düşdüňiz? Onnoň, a buny bolsa lýuboý ussaň ýanyna bardyň, şakur-şukur oňaryk goýberdi. Döwlenogam kän. Kaprizin däl. Hylandyrdan Eriks men has owadan görýän. Siz Hylandyry has gowy görýäňizmi ýa-da Eriksi? Ýazyň, ynha, şu wagt siz dört gapdalyna seredýäňiz, serediň. Bir pretenziýa ederýan zady ýok. Hemme zady ideal injemik aýdaýyn. Meň şu bolmaly syýalak ýygrymlygym diskalar. Komplektasiýasyna görä diskalar üýtgändir oglanlar. F-Sportyňky başga gelýär, Luxury-niňki başga gelýär. Bu maşynymyz biziň gowy komplektasiýa, ýöne iň fulam däl,

Režimler bar. Sport režim elbetde bar. F-sportuň wneşny widi üýtgändir oglanlar diska. Häzir aslama şu F-sportuň has üýtgeşigräk bolýar. F-sporty owadan görýänem bar. Muny has owadan görýänem bar. Ýöne aslama ýaş oglanlar F-sporty alýar. Ýöne söwdada F-Sport iň arzandyr bizde. Arada olaryň bir F-Sport gatgymyz alypdyr, näme satyp bilmän ýör. Bular has gowy görülýändir söwdasy, bular has gowy. Sebäbi alýanam bir ýaşulyrak adam alýar-da re uly. Ýaş oglanlar äkän RX alyp baranok, astanoý pesrägini alýarlar, ES alýarlar. Muny ýaşulylar alýar, onnoň şoň üçin Edil aljak bolsaňyz soňam alyp dalneýşem bir bir kaýtaryp satjak diýseňiz onda şuň ýaly akzat alyň. F-sport almaň. F-sport söwdasy iň pesdir. Hemem žostkyrak gelýär. Klimatçyk elbetde olanlar diskam bolýar bärik şu wagt disk dur fleşka hemme zat goşup bolýar bärde şuň ýalçyk barjagaş. Bärde USB sokar ýaly ýer bar, nauşnik sokar ýaly ýer bar. Şeýle rana ýagdaý. Yzynda klimat ýok, diňe şu abduf. lakşyryda gelýär, yzynam sazak bolýar. Şoň ýalak torpedaň ýagdaýy ýüzüne koža tikilen ýaly şol näli Haýlandyrda, Kemryda gelýär-ä şoň ýalak, bärler plastmas. Bärde-de bir plastmasyň ýeri bar, asly ol zadyňky, gologrammaňky ine biz proýeksiýa diýýäs-ä. Indi oglanlar, maşyny men sürüp görkezeýin, dalşy ondan soň motor, korobka zat barada aýdyp berjek. Gaty garaňky düşmäkä sürelýän-de. Indi men şuny bar-a, öçüreýin. Konsini öçürip, maksimum güýjüni barlaly. Sport režime-de goýduk. Ana, bismillah. Ýörüşine söz ýok, maşyn. Gowy ýörýär. Bu maşynymyz biziň Awadadyr oglanlar, haýlandyr ýalak. Düşdüňiz? Obyçny 4 WD, postoýanny 4 WD diýilýär, postoýanny polny priwda 4 WD diýilýär. Munda Ava-da. Düşdüňiz? Ava-da-da şo dört W-da diýmek, to ýest hemme tekeriň işleýän diýmek, ýöne bärde altmyşdan soň uje awtomat most öçürýär bu, yzyna uje güýç berenok, diňe öňki iki teker işleýär. O-da näme? Most zaýalanmazlygy üçin we benzin kän ýakmazlygy üçin. Düşdüňiz? Onnoň, eý, bul waý dört W-da ekeni, üç ýüzlükde zat-a, käbir dört W-da alman, iki W-da alýar-a. Bärde oňňa zat ýok olanlar. Bärde maşynyň güýji bar. Ýagny üç ýarym motor, üç ýüz at güýç hemem täzeje at atlaram ýaşajykdara intäk. Düşündiňiz? Şondan Ýöne häzir käbir adam diňe dört bede gerek maňa hökman awada bolmaly diýip gelýärde. Haýlandyrda awada gowurylýandyr. Iň gowurylýany awadadyr. Iki bede oňňa kän halanmaýar. Sebäbi batýar diýip. Häzir Bu maşyn çölde bassa bolmaýada. Ýöne bizde şu maşynlaň şu wagt osnownoý awodasy bardyr. Iki wodasy gaty redki gelýändir. Gaty redki az çykýar, gaty ýok diýsegem bolýar şuň iki wodasy. Dört woda kän. Ýöne eýlekide iki müň ýigrimi dörtde iki dört motor. Onda osnownoý iki woda gelýär. Bärde üç ýarym motor bar, şoň üçin hiç hili çekinmäňňine indem daşyndan bir ýöreýşigini göreli. Nähili ýörýär. Ikinji mikrofonam berýas operatora. Daşyndan hem içinden sesini görüň oglanlar. Ýa maşynyň içine çyg un giräýipdir-ow. Hany onda, basýasmy? Taýynmy? Basaly. Maşynyň ýöreýşine söz ýok, gördüňiz. Tormoz tutujylygyny hem barlaly. Ýörüşini awlanlar gördüňiz. Tormoz tutujylygyny hem gördüňiz. Mesele ýok. Ähli gapdallar hem komfortnja zatlar. Lexus sözüniň manysyny Bilýäňiz-ä. Leks sözüniň manysyny bilýärdiňizmi oglanlar? Lüksowy eksport awtomobile w sşa diýýär. Ýagny lüksow maşyn eksport. Şu lüksow asly Toyota kompaniýasy çykaranda Amerikaň bazaryna eksport etmek üçin çykarandyr. Ýaponiýaň önümi we. Şondan hem şol başdaky harplaryndan Emele gelen leks sözüniň manysy. Ýazyp görüň, lýuksowy eksport awtomobilýa w sşa diýädä orsçasyny öwreniňde şeýleräk bolýa. Galaň ýanyna şu wagt e, beýik zat ýöne bir zady gowy beýik zadyň mysal şu wagt ýoluň gum ýerine çykýarsa arkaýyn haşa diýjek zady ýok. Mugt kemede aýleki ýesde bolan bolsa şu wagt yza sürüp gapdala. Eý razworodynam görersiň razworodny aýlekge. Indi kondisioner çal işledäýli. Edil kän bir täsir edenok ýöne serowno kondisioneriň kondisioner maşynyň biraz güýjüni alýandyr oglanlar. Gowy, plawny ýörýär i Içine hiç hil ses eşdilenok. Häzir şuny ýapýasa, hasam gowy bolýar. Şu jasda adam gowy peýda etýär-de, absolýutno içine ses eşdilenok. Gördüňiz? Şu ýerde obzor etmek has gowy meniň üçin. Boş ýol, hiç kim ýok. Maňa ýaly wagt, asobinna. Her kim öýünde dynç alýar. Noldan ýüze çenli ýedi ýarym sekunt görkezýär olanlar. Highlander-ym primernä sekiz ýarym, dokuz sekuntda. Mundan bir, bir ýarym sekunt çaltrak çykýar. Indi şu ýerde ýoluň şeýleräk ýeri bar. Ýumşak haýlandyrdan has ýumşak has plawnyý i sen has bir bir hili dykyz zadyň içinde barýan ýaly edil haýlandyr bilen deňeşdiremizde. Şu zatlar siz aýdýan awlyndyr men haýlandyr döwemok ýa haýlandyryň fanatlary size ýigrenji bolmak üçin däl. Prosta muň has gowulygyny düşündirjek bolýan. Düşündiňizmi? Onuň 30 müň dollar berip haýlandyr alanyňyzdan muny alyp goýberiň diýjek bolýan-da. Has gowy zat, has komfort zat siz üçin. Ýöne bärde ýedi adam sygýan däldir. Haýlandyryňam köpügiňiz gowy görýäňiz, sebäbi ýedi adamlyk. Arada jut tur X90 obzor etdim, oşonda ýedi adamlyk, ýedi adamlyk diýip köp adam zat etdi-de, şondan bilýän men ýedi adamlygy gowy görýäniňizi. Hökman aýtma zat eken şol ýedi adamlyk. Motorjygyny görkezeýin men size. Yzynda oturyp görkezeýin, bagažy görkezeýin. Aýyrmaň entek.

Nah ýok. Ene özüme düzeýin. Düzmänem öwredýän size. Özüme gowja edip düzeýin. Ana. Seç basýaňyz. Seç ýazgy durandyr. Boldy. Indi bulaşdyraýyn muny. Üýtgeşik zat dedik ya. Bulaşdyrdım diýeli. Biri sürdi seň maşynyňy, oglanyň biri sürdi. Geldiň, öň nälelik tikäräý diýip oturan ýok-da. Masyň birdi. Gülýär. Ana. Zawodkoý mebel gelýändir muň apşywkasynda. E materiallary has bir bogatrak dary haýlandyrdan. Kožasynyň materialy has gowy. Bärde bizde audio sistemamyz prostoý, fullunda Mark Levinson gelýär. Podstakannik şuň ýaly. Şeýleje zat çalyş bar. Wobşem, normalny ýa-da komfortnja da oturmak üçin gowy. Sdeniýany çala yza ýatyryp bolýandyr oglanlar. Bärde-de sazlap bolýar, ana şonusy bar Lexus-yň. Çyrany ýakyp goýbermä, barçy günler şoňa süýşer ýaly. Ine şeýleräk bagažnigimiz. Bärde zapaska bar. Ondan damkratda bol başga zat ýok. I bu da zawod goýja gelýäni. Ay bir goýun sygýar. Ýapaly ýa doly. Öňki farany ýakyp goýaly. Bar öňki fara gelýär. Herdiň çybyndan bar öňki para gelýär. Näme üçin gijä galýas? Oglanlar yssy çykarýarlar, bäri wapşe gyzýar asfaldo. Uje bizde yssy. Indi motor görkezeýin. Motorjygymyz. Bu görä. Ana oglanlar, 3 ýarym motorymyz. Nesip bolsa, basym Green Hill ýagymyzyň Bäş otuz çykýar. Ondan guýup başlarys. Bu maşynlara bäş otuz guýulýar asnamly, ýa-da nol ýigrimi guýulýar. Bizde şu wagt gowy ýagymyz bardyr. On kyrky bar, on bäş kyrky, ýigrimi ellisi grinkel ýagymyz. Şu ýerde nomerleri goýjak. Bäş welaýatda satylýar. Jaň edip, adreslerini alaýyň. Kolodkamyz bärde öz zawodskoýy, ýöne zaýalandygy, nesip bolsa Optimus takarys. Optimus kolodkalarymyz bar, gaty gowy kolodka. Ýigrimi bir Camry-ma-da. Dugty kemra-da, siena-da şony dakdym. Gül ýaly dag boýny. Şu ýerde goýjak. Awtogunt magazynynda satylýar. O-da bäş welaýatda bar. Jaň ediň, nomerleri alyň. Poçt üç ýüz atky üç bar, noldan ýüze çenlem, ýedi ýarym sekunt. Ömri ortaça ýedi ýüz müň kilometre çenli. Ýöne millionam geçip bilýär. Ýöne minimum, minimum şu motor üç ýüz elli, bäş ýüz müň kilometr geçýär. Galanam siziň sürüşiňize bagly we seredişiňize bagly. Nädýäs onda oglanlar? Iki müň ýigrimi dört bilen deňeşdireliň, ýöreýşini zadyn barlap göreliň, maksimum bollugyndan. Size gyzykly bolsa we başga haýsy maşyn bilen deňeşdireýin? Highlander saýlardyňyzmy ýa-da RX saýlardyňyzmy? Näme üçin Highlander saýlardyňyz? Näme üçin ýa-da RX saýlardyňyz? Onam kommentariýada belläň. Ýekeje minusy şuň Highlanderdan zapçästi biraz gymmadrak. Boldy başga hiç hil minusy ýok. Ustasam şol bir zat, galan zatlaň hemmesi şol bir zat. Çalaja haýlandyrdan gymmatdyr. Köp zady haýlandyr bilen şol bir zat, köp zady bir birine bolýa. Ynha şuň ýaly obzor oglanlar, operatorymyzam şyby nidi menä goranyp bilýäne ol şeý sakgapdyr walla. Laýk basyň kommentariý ýazyň dostlaryňyz bilen paýlaşyň bu maşyn kime gyzykly bolsa win kody goýaýyn bahasyny aýtdym. Otuz müň üstüne düşünşeris galan zadyny arkaýyn jaňlaşyň mesele ýok abzorlamyzam nesip bolsa gyzly yzyna geler. Intäk hytaýdan awtoşowuňky bar obşem wideo kän laýk hökman basyň kommentariý hökman ýazyň dostlaryňyz bilenem paýlaşyň agza boluň oglanlar ýüz müňe ýeteliň şu ýyl ýüz müňe ýetip bilsem bir gymmat bahaly bir zat ýutub agzalarymyzyň içinde hökman konkurs ederis hökman gowja gymmat bahalyja zat agzalarymyzyň birine şu wagt biraz maşynyň bahasy galdy. Galanynyňam sebäbi şol daşary ýurtda bolup geçýän zatlardyr. Amerika, Eýran, Izraýyl şo zatlar üçin hakykatdan hem gally. Ol ýol pullary gally. Maşynyň özi arzanlaý. Ýol pullary gymmat. Şo sebäpdenem bize-de biraz täsir edendir oglanlar. Gynanmalyň, bize şol motiwasiýa bolsun. Has köp işläp, has köpräk pul gazanmak üçin. Kim nähili maşyn alasy gelip ýör? Her biriňize öz islän maşynyňyzy almak nesip etsin. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun. Dawaýçy, habarlaşarys.